Kif inti li Tajba, inti? Ok, dejjin, għaddejjin.
Għawek għedin wassa ħafna ġifiri jifna ħafna.
Kont t-tejli xaħġa vera sabiħa fuq il-post kemm għal qalbek tal-post. Nafres tal-qalbi ħafna ġawek kien jaħdem il-nannu tijaj għal ħafna ħafna snin. U għallura da post speċjali ħafna lija. Mm. Jaf kemm ġrejt ġifiri u ġew. Zaħi. Najjatlu minn barra nannu.
U hekk din il-litteratura kollha ġiet hekk kollha fik. Xrubta, xrubta u ħarġet li għen illum. Inti kittieba?
Eżatt. X'nagħmel iktar? X'tagħmel iktar? Ta' mela.
mela. affarijiet.
Iva, iva, iva. Eh, realtà li diffiċli tkun kittieba full time f'Malta u mhm. allura fil-verità nallem, nallem l-istudenti ta' sixth form il-Malti u nallem il-kitba kreattiva u koll u seda tant nikteb u nagħmel ħafna affarijiet marbutin mad-dinja tal-kitba hmm. mill-bez ħafna kpipel.
Edin hawnhekk ukoll għax bħalissa fawissu Għaddej festival partikolari, il-Festival. Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Ta' żgur, ta' żgur. U naħseb dak l-isem vera partikolari vera jogħġobni għax l-ewwel nett qed titfa' lil Malta fi sfera Mediterranja fil-kuntest tagħha. Hekk, naħseb ħafna fuqha meta l-kittieba Maltin jiktbu fuq il-baħar, naħseb anki jekk ma jsemmux il-Mediterran, Fil-verità, il-mewġ qiegħed hemmhekk f'moħħhom għaddej. Jekk isejmu baħar, ma naħsibx li jkollhom l-oċean f'moħħhom. U allura dik xi ħaġa importanti ħafna għalina. U għalina dan huwa l-ispazju kulturali li fih qed jiltaqgħu u jiffjorixxu.
Sabiħ dal-festival ukoll ilu għaddej 20. Mela, din hija l-20 edizzjoni, eżatt. Jiġifieri min jaf kif tħossok inti bħala direttur artistiku ta' dal-festival. Qed nidħaq għax speċi għalija t-titlu bombastiku imma neċessarju wkoll ovvjament. Żgur. Ara jiena dejjem grata ħafna ħafna ħafna lej min kien hemm qabli, jiġifieri kieku mhux għal dawk li kien hemm qabilna mhux qegħdin hawn illum. Dan il-festival kien ħolmu Adrian Grima. U jien naf jien niftakarni bdejt l-ewwel noqgħod naqra mal-PowerPoint u b'affarijiet żgħar bdejt. L-ewwel anzi nattendi biss u mbagħad nagħmel affarijiet żgħar. U li nara l-festival jikber, imma meta ngħidu jikber għalija mhux biss f'termini ta' udjenza jew ġranet, jikber anki fil-mod kif jingaġġa mal-udjenza, li tinbena ċertu relazzjoni mal-udjenza jew li nġibu udjenzi ġodda u nibnu dik ir-relazzjoni wkoll. Sabiħa wkoll il-fatt li inti bdejt tattendi, imbagħad bdejt bil-mod il-mod li jkollok dak il-laqgħa volontarjat tibda bil-mod. Eżatt. Inti rajt il-. Għadna volontarjat.
Għalina importanti ħafna l-lingwi, jiġifieri importanti ħafna il-Malti. Ovvjament nużaw l-Ingliż, anki ġieli bħala lingwa pont, imma nirrispettaw ħafna u naħdmu ħafna bil-lingwi rispettivi mbagħad tal-kittieba. Verament tinħoloq, jien ngħidilha mużika, għax jiena kemm-il darba kont hemmhekk u jkun hemm lingwa li ma nifhimhiex, Imma f'dak il-mument il-mużikalità tal-ilsien tinħoloq qisha xi ħaġa maġika, ma nafx dak il-mument, jiena ġeneralment wara serata tal-festival inkun rrid immur nikteb għax qisni nkun xrobt xrobt xrobt mbagħad ikolli bżonn bħall-mewġ.
Eżatt, jiġi, jiġi u jkollok bżonn terġa'. Release. Eżatt. Eżatt, eżatt. Comes and goes. Eżatt. Like the tides. Eżatt. Namna poezija. Poezija hekk live. Tidna forsi xi ftit nagħdu l-avvenimenti xajkun. Mela, mela, mela.
Ara, għanna seba kittiba ġerment hekk ikollna mhm. dika zammejnija. Mhm. Hemm tlieta Maltin, Simon Spiteri, Omar Inxej u Michael Zammit. Għandna erba' kittieba barranin, Carmen Camacho, Maud Van Hauvert, Uba Ali Farah, qed niftakarhom ta! u forsi aktarx l-ikbar kittieba tal-festival hija Cassia Saint Clair. Eh, għandna attivitajiet varji għaliex importanti għalina ħafna wkoll li l-letteratura naqduha ma' forom ta' arti differenti mhux Tom waħedha, ħa nużaw metafora tal-baħar nerġa', allura pereżempju fl-20 ta' Awwissu għandna l-film Castillo, imbagħad se jkun hemm panel niffokaw ftit fuq il-ktieb ukoll għax fit-23 ta' Awwissu ħa jkollna lunch time reading mal-kittieba Maltin, naqra ħin differenti. Fil-25 ta' Awwissu pereżempju ħa jkollna panel u qari imma mbagħad ħa jkollna anki l-mużika wara. L-għada fis-26 ħa jkollna diskussjoni li tiffoka fuq il-kelma mitkellma biex ngħidu hekk. Dan hu aspett li qed niddiskutuh ħafna dal-aħħar ukoll. Anki f'Malta qed tibda taqbad ftit ftit anki l-ispoken word poetry, hux vera? Ħa jkollna masterclass ma' Kasia Saint Clair. Din xi ħaġa speċjali ħafna għax tkun għal ftit kittieba. imma jkollhom ċans vera jiffukaw fuq l-arti tagħhom. Fid-29 ħa jkollna serata magħquba Ali Fara u Franco Tartaglia, l-istess ħa ngħaqqdu flimkien il-mużika mal-kelma u nagħlqu b'serata ma' Kassia Saint Clair imbagħad li ħa tkun intervistata. minn Joseph Caruana, mbagħad ħa jkun hemm live drawing minn Darren Tanti, din ukoll xi ħaġa ftit ġdida. Interessanti. Ġifieri ppruvajna għandna l-film, il-kant, mużika u konverżazzjoni wkoll ħajja, ġifieri ġeneralment verament ikun hemm panel jew diskussjoni jew qari ta' siegħa, imma d-diskussjonijiet ikomplu wara. Żgur, mija fil-mija dik nemminha, assolutament nemminha, nemminha. Kieku kelli nsaqsik, so għandna 20 sena ta' festival. Ħajgradwa. Ħajgradwa. X'ħajagħmel bil-gradwazzjoni taħseb within the next 20 years u jiġi fourth year, eżempju? Mistoqsija partikolari. Għalija importanti li jibqa' jsir dan il-festival. Ma nistax nimmaġina pajjiż li ma jkollux il-festival tal-letteratura tiegħu. Naħseb li jkun qed jitlef ħafna. Il-fatt li wkoll qed jittella' minn NGO. Ġej naħseb dik ukoll xi ħaġa importanti ħafna. Jiena naħseb li din is-sena diġà bdilna l-festival għax sejrin f'imkejjen differenti, flok forsi attività ta' tliet sigħat ħa tkun attività ta' siegħa, siegħa u nofs. Ġifieri diġà qed ninbidlu u nibdlu. Naħseb il-festival jeħtieġlu li jkompli jadatta. Irid isib modi kif jiġġedded u anki jingaġġa ż-żgħar. Jiġifieri hemm dak l-aspett prattiku, ħa ngħidlu hekk, imma mbagħad hemm dak l-aspett ukoll maġiku, letterarju, ftit romantiku wkoll, li n-nies jibqgħu ġieli jsemmuh għal ġimgħat sħaħ. Jiġifieri ma nkunx qed noħlom meta nħossni qisni fis-seba' sema naħseb jiena.
Din jew dak. Oke. Tħabbat qalbi. Mela, kieku kellek x'tippreferi bħala udjenzi fil-kitba tiegħek? Adult jew żagħżugħ? Żagħżugħ. All right. Żagħżugħ jew tfal?
Tfal. Tfal.
Nice. Ok. Proża, poeżija? Poeżija.
Malti jew Ingliż? Malti.
Malti.
Grazzi ħafna li jen. Grazzi li jen. Naħseb li t-tirt li. Mafxin pinġit. Imma bi klimek t-tirt li ħafna.